Insemmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor Proprjetà minn wara l-kwinti. Dan huwa programm li jitwassal lilkom grazzi għal Homeowners Association bir-rappreżentant tagħhom Simon Debono. Nsellimlek Simon. Ilqajtuna dalgħodu. Simon, f'dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin nitkellmu anke dwar dak il-kors li intom qegħdin tagħmlu flimkien mal-MCAST għal dawk li jixtiequ jsiru jew diġà huma, għaliex issa jridu liċenzja, aġenti fil-proprjetà. Hija importanti li aħna ngħollu l-kwalità tal-professjonijiet f'Malta. L-iskop ta' dan il-programm huwa edukattiv, li aħna nedukaw in-nies biex in-nies ikellmu l-politikanti jgħidu isma' din mhux sewwa, din hemm bżonn issir hekk għax aħna poplu serju u nħallsu t-taxxi tagħna serji u nixtiequ li t-taxxi tagħna jintużaw b'mod serju. U allura il-Home Owners Association li kienet fondata mill-Federation of Estate Agents, dejjem qegħdin nillekċerjaw aħna x'għandhom jagħmlu l-żviluppaturi, il-kuntratturi. Imma hemm ukoll il-professjoni tal-estate agents u s-sensara. Rajna l-korsijiet li kien hemm u għedna x'naħa nista' nagħmlu aħjar għax dak huwa l-iskop, dejjem nipprovaw nagħmlu aħjar. Avviċinajna l-MCAST, iddiżinjawna kors, u qiegħed kważi terz tal-prezz tal-oħrajn, jekk huma qiegħed 500 u tista' tagħmlu interament mid-dar jew mill-uffiċċju. Għandna issue żgħira bħalissa kien hemm xi lectures ma setax jagħmlulna xi lectures wara l-offsinhar, ġew filgħodu, hemm xi interpretation għaddejja, l-uffiċjali tal-NCAS qalulna li din m'hemmx oġġezzjoni għaliha u qed nippruvaw dawk il-courses li jsiru filgħodu jsiru pre-recorded biex jista' jarahom wara l-offsinar. Imma l-kumpliment qegħdin kollha live. Min irid jista' jagħmel il-kors live. U mbagħad ikun hemm eżami multiple choice fl-aħħar u jkollok iċ-ċertifikat. Jien għandix nifhem li hemm refund ta' 70 fil-mija minn JobsPlus għal dan it-taħriġ, jiġifieri r-realtà tħallas 500 u tieħu xi 350 lura, xi 150 kulma jiġu f'dak il-kors. U din tiswilek biex iġġib il-liċenzja. ta' sensar, estate agent jew manager ġo aġenzija, qed jagħfas iż-żmien għax sal-ewwel ta' Jannar ta' 2022 irid ikollok il-liċenzja f'idejk u min huwa interessat japplika. Il-kors jibda fil-25 ta' dan ix-xahar, Ottubru. Min irid ikollu iktar domandi kemm iċempel 79446688 jew inkella jmur fuq il-Facebook page tagħna Home Owners Association u l-ewwel post li hemm hemmhekk hija dik. Hemm il-links fejn tista' tagħfas biex biex tidħol. Nawguraw li dawk in-nies li għandhom intenzjoni jaħdmu fil-proprjetà jew diġà qegħdin jaħdmu fil-proprjetà jitħajru jagħmlu dan il-kors daqshekk tajjeb. Prosit, grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni. Se nieqfu issa għal ftit reklami lura hawnhekk biex nibdew niddiskutu għat-sabiħ ta' temi illi għandna imħejja kollox permezz tal-isponsors il-programmi ġewwa djarkom. Ħa nibdew dina il-parti billi nitkellmu dwar xi ħaġa li qed tiġri fil-lokalità sabiħa, fil-belt ta' l-Isla, belt storika, belt antika U aħna f'dawn il-programmi mhux biss nitkellmu dwar il-proprjetà u kultant anke il-perikli li jeżistu fil-qasam tal-kostruzzjoni imma wara kollox fit-toroq u fl-inħawi tal-gżejjer Maltin. Il-perikli dejjem Simon Debono jinnuthom u jagħmel l-appelli biex jekk jista' jkun iċ-ċirkostanzi jinbidlu. X'qed jiġri fl-Isla allura Simon? Kien hemm ġuvni li jmur jistad fil-ponta tal-Isla u kien innota li għal diversi snin, sentejn żgur probabbli anke tliet snin, kien hemm xi railings miksurin li għandhom il-ħsara li ma ssawwawx. U da tella' vidjow fuqha. Narawha? Narawha flimkien.
Sur Sindku tal-Isla, tista' tispjegalna naqra għalfejn dawn il-ħadid, il-barriers, ilhom hawn naħseb madwar tliet snin u għadu ma sarx ir-railing u ġie rriplejsjat? X'qed nistennew? Li jaqa' xi tifel jew tifla meta jkunu qed isuqu l-iskuter hawnhekk, eh? Kemm hu faċli jaqgħu t-tfal minn hawn. Hawnhekk l-isla. Sewwa. Fej il-ground, il-ponta tal-isla, eżatt, eżatt. Ara kif inu r-railing. Possibbli mersaqx darba l-hawn, daw tliet snin. Ha? Jew Transport Malta min jieħu ħsieb hawnhekk. Hawnhekk ara. Ma il-bankina sewwa. Tiġi bl-iskutera u tkun aljenat ikollok it-tifel jew tifla Bum, għal isfel. Eh? Din is-sigurtà li għandna għaw Malta. Ara. Din is-sigurtà li għandna għaw Malta. Eh? Għandna fejn dumu da snin kollha biex dar railing jiġi replacjat u jkun sura ta' nies. Eh? Ara, ara x'hawn tal-ħadid imkisser. Ara x'hawn tal-ħadid imkisser. Eh? Daw kollha mkissrin ara, m'għandhomx il-qoħ. M'għandhomx il-qoħ. Alright. U jinżlu għaw isfel. U għalla mamilhom isfel. Eh? Għaw xħat ħajtin risposta meta dar railing ħajsir. Eh? Ilu fuq tliet snin dar railing hekk, jekk mhux iktar. Alright. Nispera li jasal, għant minn għandu jasal dan il-video. Forsi nqommu naqra fuq tagħna. Alright. Grazzi l-aħwa. U għamlu xer. Ħallu waslu l-messaġġ.
Wasal għandna żgur. Żgur. U xerrejnih fuq il-Home Owners Association, huwa tajjeb li jkun hemm dan l-attiviżmu, li ż-żgħażagħ jagħtu interess fil-madwar tagħhom. Issa, hemmhekk għandna awtoritajiet u għandna Kunsill Lokali. Jaqbad ma jinteressanix tort ta' responsabilità min hu. Jaqbad is-Sindku jirranġa kull ma jrid jagħmel, jaqbad ħaddied. U aħna għandna x'nifhmu li hemm diversi ħaddieda ġo l-Isla. Jekk mhux ġo l-Isla, ġo Bormla, Jekk mhux Lo Jomla, ġo Birgu, jekk mhux ġo Birgu, ġo Kalkara, dawk kollha jmissu ma' xulxin. Jgħidlu aqbad irranġa, dan mhux vireg nieqsin hemm? Kemm hu diffiċli biex nirranġaw. Hemmhekk jiġu t-turisti, issa dak il-pitch dak huwa storiku ħafna. Dak ma nafx jekk għidtux, kien hemm dawk id-delujiet ġol-ħitan. Dak kien hemm kanuni speċjali li kienu jipproteġu l-ħalq. tal-Porter Kbir u dak kien jisparaw wieħed wara l-ieħor. L-espressjoni 21 gun salute fil-fatt minn hemm tiġi. Minn hemm hi. Rajt dak kien jisparaw 21 kanun hemm uħud minnhom milli jidher li huma neqsin illum il-ġurnata meta jispiċċa jispara l-aħħar wieħed ikun laħqu kkargaw u jisparawlu u jitfa' barrage ta' cannon balls fil-baxx jibbawnzjaw fuq l-ilma biex jilqgħu kull min ikun dieħel fil-port u darba kien hemm wieħed mill-aħħar attakki ta' flotta minn minn għalija kienu soldati Torok Ġanisseri u hemmhekk qegħdin taħt dak il-poter u hemm eżatt dawk il-kawġi u dak forma parti kbira tal-isto dak il-punt eżatt fejn hu forma parti kbira importanti tal-istorja tal-Maltin kontra t-Torok fil-gwerra tal-assedju l-kbir. Huwa u n-nies imorru hemm. Għaliex huwa tant importanti, apparti milli hu wieħed mill-isbaħ postijiet ta' Malta? Għax għandek is-swar tal-Isla Lawajk, għandek il-Belt, għandek il-Flurjana u dmek tara dawk id-dgħajjes kollha għaddejjin, jiġifieri, u għandu jingħata l-importanza. Biċċa birek ta' ta' x'ismu, mhijiex xi ħaġa li għandha bżonn tliet snin biex. Ma jinteressanix responsabbiltà, Sur Sindku, inti Sindku ha f'dgħajnejk biex tieħu ħsieb dak il-ġmiel ta' raħal Malti hemmhekk, jekk jogħġbok irranġah.
Grazzi Simon, nittamaw li anke min-naħa tagħna l-appelli jaslu għand il-Kunsill Lokali ta' l-Isla. Mela, u eh, f'dawna iż-żminijiet ċertament li tkun ġurnalist eh, f'Malta mhijiex ħajja faċli. Għaliex ta' sikwit eh, il-ġurnalisti tagħna jirċievu theddid. U nafu x'ġara wkoll xi ftit tas-snin ilu bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Simon, l-aħħar theddida lil Newsbook.
Li l-ġurnalisti madwar id-dinja u mheddin hija xi ħaġa magħrufa, imma li di tiġri Malta hija tal-bliegħ għax Malta żgħira. Jekk joqtlu ġurnalist Ġoslovakkju ma nafx kemm il-miljun għandhom popolazzjoni u joqtlu ġurnalist waħda Maltija, rajt xi danni ġew aħna għaxar darbiet jew mitt darba iktar agħar mill-kumplament tal-dinja. U dak fuq live fuq in-newsbook ġiet vuċi ta' mara rekordjata, thedded. lil Newsbook u qaltilhom jekk ħa tkomplu jekk ħa jkomplu bix-xogħol tagħna nisperaw nitliflu dan il-messaġġ, iefgħu iktbu dwar il-kampanja tal-Isqof dwar Yorgen Fenech, id-Direttur tal-Ħabs Alex Dalli, Simon Mercieca, iefgħu iktbu u kien hemm kelma pastaża dwarhom. Aħna se nkompli b'xogħolna, nisperaw li fhimtu l-messaġġ. U u hija xokkanti li dawk ħassuhom daqshekk konfidenti li live on air jistgħu jiġu u jheddu stazzjon tal-Knisja milli jitkellmu kontra l-korruzzjoni, jitkellmu kontra t-tortura, Alright. U jitkellmu konta l-libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti. Xi ħaġa tal-waħx. Verament tal-waħx. Imma l-impunità li jistgħu jħossu biex jgħidu. U kellna il Karl fuq il kien intervistani meta kien hemm dak il-kuntatur li tefa' dak l-iswed fuq il-bankina. Is-Sur Xkorra Zibel, u u kien qal li kienu ċemplulu fuq medda twila ta' żmien diversi nies, inkluż periti, qed jgħidlu waffqu 'l Simon. Alright, u Karl ħa deċiżjoni kuraġġuża ħafna u hekk insellmulu, u x-xogħol u l-forma mentis ta' Karl qed tiġi riwordjata, qed tiġi rikonoxxuta mill-poplu Malti għax dan l-istazzjon, Issa sar l-iktar wieħed popolari wara nofsinhar. Jiġi tal-istazzjon jaraw iktar nies mix-xandir, min-nett, mill-one u mill-istazzjonijiet l-oħrajn li hemm. Jiġifieri għax il-poplu Malti hekk irid, irid jisma' l-affarijiet kif inhuma, irid jisma' l-verità biex imbagħad jiddeċiedi hu. Il-Malti mhuwiex ġaħan u lanqas huwa ċittadin ta' terzi klassi u lanqas huwa injorant u lanqas huwa tfal ta' seftura. Jaf, jisma'. u jgħarbel. Rajt? U dawn l-attakki mhumiex da. Mhijiex l-ewwel darba li Newsbook ġiet attakkata. Da fetħu xi emails foloz u bdew joħorġu emails f'isem il-Facebook biex iħawdu l-imħuħ u jwerwru n-nies. U mbagħad f'Awwissu xi ħadd, dawn in-nies li qed jagħmlu dawn l-affarijiet, fetħu Facebook falz, Newsbook falz. U bdew itellgħu artikli li kienu xokkanti, aktar b'ħarsi kienu tal tan-Newsbook, li qatt ma kellhom x'jaqsmu xejn in-Newsbook minnhom. U il-link kien www dot newsbook dot one u wieħed mill-artikli foloz, kien illinkjat ma' deputati fil-Parlament u hawnhekk insaqsi. Jiġifieri aħna għandna s-sistema ta' sigurtà hija fost waħda l-aħjar fid-dinja. Jiġifieri da l-awtoritajiet ma kinux kapaċi jittrejsjaw min kien qed jagħmilha di? Daw in-nies tal-kompjuter kollha li għandhom? Possibbli. Possibbli. Jew hemm xi kompliċità għax issa mbagħad hekk jgħid, Mhimiex possibbli xi ħadd jagħmel xi ħaġa estensiva bħal din u ma jistgħux bil-kompjuter jittrejsjaw min hu għax dan mhux xi ħadd għajjat ġo pjazza għadda fuq il-kompjuter da kollha jħallu traċċi warajhom u hija inkwetanti li mhux noqogħdu sejrin hekk li aħna niddefendu l-libertà tal-espressjoni l-ġurnalisti li fil-fatt meta jsiru attakki fuqhom li huma llegali inċidentalment rajt mhux biss huma kontra l-libertà tal-espressjoni kontra Costello, ma huma huma illegali wkoll li ta' x'hemm bżonn isir kwerela li tiġi xi qorti tordna l-pulizija jagħmlu xogħolhom, il-pulizija għandhom il-mezzi biex jagħmlu xogħolhom. Daw iridu jiefqu dawn l-affarijiet.
Grazzi ħafna Simon, tmiem l-ewwel parti tagħna tal-programm Reklami, lura hawnhekk biex inkomplu niddiskutu diversi suġġetti. Proprjetà minn wara il-kwinti pas-soltu f'dawn l-aħħar xhur Qegħdin nibdew il-programmi din il-parti tal-programm bl-appelli tagħna lejn il-kampanja kontra l-abort f'pajjiżna. Abortion in Malta, not in my name. Simon. Hemm konverżazzjoni kbira u għandha tendenza li jkun naqra l-imgħedha ta' x'aħna gżira. Jgħidulha islander mentality. Imma għandna links ma' għaqdiet barranin, prinċerpement l-Amerikan, li huma organizzati ħafna hemmhekk, qegħdin jiġġieldu kontra l-liġijiet tal-waħx li għandhom fuq l-abort u qed jirnexxilhom diversi stati. Ġew ċallinġjati, marru l-Qorti u l-Qorti Suprema ddeċidiet li pereżempju Texas Lemma li tħoss li hemm heartbeat f'sitt ġimgħat tal-baby dak ma tistax toqtlu. iktar. Jiġifieri ġew avvanz kbir għal dawn li jistgħu joqtluhom anki wara li jitwieldu. U qegħdin inġibu diversi clips minn tagħhom fejn jispjegaw il-għaliex l-abort huwa ħażin. Narawh li jmiss John? Mela le.

qed jirnexxilhom ibiddlu l-affarijiet.
Wara l-Presidenza ta' Trump daħlet l-opinjoni l-oħra, bdew isiru l-isforzi, hemm l-Academia qegħdin titkellma, issa jgħidu isma' mhuwiex dejjem hekk l-affarijiet kif qegħdin tgħidu huma, u l-poplu qed jisma'. Ħaġa importanti li ħarġet imma hija li dawk li jridu l-abort ma jitkellmux, ma jiddebattux ma' dawk li huma kontra l-abort u di teżisti wkoll Malta, Jibżgħu minnha. U jibżgħu mill-verità, jibżgħu mir-raġuni. Għandhom għalxiex jibżgħu, għax l-argumenti tagħhom, kif jgħidu bl-Ingliż, they don't hold water.
Interessanti ħafna l-frażi ta' Viċi President Amerikan, life is winning again. Sabiħa. Mela, ftit tal-ġimgħat ilu, prattikament ġranet ilu, eh, bdiet is-sena skolastika. Eh, sena skolastika li eh, bdiet b'daqxej anke ta' l-inkwiet, mod speċjali għal-ġenituri li jistaw jintlaqtu anke t-tfal tagħhom minn azzjonijiet industrijali mill-MUT. X'qed jiġri eżatt anke f'din għal-fażi biex ngħidu hekk tal-bidu tas-sena skolastika, Simon?
L-ewwel nett ħa naraw x'ġara. Dak kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni, alright, minn għalija l-Għawdxija u x'isima, Ġustin, alright, u fetħet mandat ta' inibizzjoni kontra l-MUT u l-UPE li huma l-unions tal-għalliema biex twaqqafhom milli jistrajkjaw. Fit-2021, avukata li suppost marret l-Università biex titgħallem x'inhuma d-drittijiet tal-bniedem, iddeċidiet li d-dritt kostituzzjonali ta' freedom of association, id-dritt ta' union li jistrajkja, ma ma ma tridux iktar dik, hekk iddeċidiet, dik qed tieħu naqra deċiżjonijiet hekk dal-aħħar, all right? Għax aħna niftakar meta konna morna laqgħa kontra l-abort, il-Ministeru li kien taħtha ma taniex permess biex nagħmlu laqgħa ġo Villa Randall. E'e, niddex, dawn in-nies m'għandhomx drittijiet issa sirna Malta. U iktar inkwetanti li tara minn fejn jiġu dawn in-nies. Dawn huma nies li sop il-unions fondaw il-moviment tagħhom. Alright? X'jiġifieri tmur tgħid, issa dan diversi, diversi deċiżjonijiet tal-qorti li l-unions għandhom dritt jistrajkjaw. Hemm liġijiet li jgħidu l-unions għandhom dritt jistrajkjaw. Di hemm xi issue mingħajr ma noqogħdu nidħlu fiha għax mhuwiex il-kompetenza tagħna li bdew jagħtu transfers lill-membri tagħhom, hekk tmur filgħodu sa jgħidlek is inti mur hemm, inti mur hemm, inti mur hemm. Alright? U qalu, Le, aħna ma, mhijiex aċċettabbli għalina. U, u nirringrazzjaw lil Alla li hemm il-Qorti, hemm, għad hemm imħallfin ta' integrità, ngħidu, Le, mhux hekk tgħid il-Qorti, inti ma tist taħseb kemm għandek għandek power, il-union għandu dritt jistrajkja u, u, u, u ddeċieda biex, biex jistrajka. Dan laqqas qed ngħidu li ħarġu t-teachers u waqaf jidħol l-ikel Malta. Jew ħa nmutu kollha bil-ġuħ, u x'affarijiet dawn. U huma massive miscalculations of judgement. Meta jiena nara nies jagħmlu dawn il, dawn it-tip ta' deċiżjoniet jiena ninkwieta u ninkwieta bil-kbir.
Mela, u Il-who dan l-aħħar ħarġet xi stqarrija anke dwar il-Covid. X'qalet eżattament? Ara, hemm f'dak kollu tal-Covid hemm xi ħaġa importanti nieqsa. Minn fejn bdiet u kif bdiet. Aħna nafu żgur li kien hemm tnax-il minier miners ġoċ-Ċina. Daħlu ġo minjiera abbandunata, kien hemm il-ħmieġ tal-bats, tal-farfetti l-lejl, u mietu. U mietu b'tip ta' pneumonia hemorrhagic, jiġifieri joħroġlok id-demm ġo l-pulmun, xi ħaġa gravi. Issa, mill-li jidher sar xi affar xi testijiet. Hemm testijiet li għamluhom li ġew ibbanjati fl-Amerika u fl-Ewropa. Sewwa. Fejn jaqbdu dal-virus u jkomplu jittwikjawh. Issu bħal karozza jagħmlulu Weber u mbagħad jagħmlulu Remap u mbagħad jagħmlulu Turbo u mbagħad jagħmlu Supercharger u mbagħad jitfagħlu l-alkoħol u jagħmlu fuel speċjali. Biex iġibu ħafna ħafna ħafna aħjar milli kien. L-iskop kien biex meta jagħmlu l-antivirus, jagħmlu antivirus li jilqa' għall-verżjoni kerha ta' dal-virus. Imma tant kien perikoluż li ddeċidew li ma jagħmlux. Issa, kien hemm rapport minn wieħed Amerikan Dan Bongino li huwa eks Secret Serviceman tal-President tal-Amerika. U U da qed jgħid li meta bdew jeżaminaw is-samples li bdew ħirġin minn Wuhan, indunaw li kien hemm kontaminazzjoni minn sample ta' qablu. U dak kien xi Zika virus jew xi ħaġa hekk li l-mortality rate tiegħu huwa ninety percent. Il-mortality rate tal-Covid huwa less than one percent, inqas minn one percent. Jgħidu żomm, żomm, se, dawn x'qegħdin jagħmlu ġo dan il-x'ismu. Jiġi la determinajna għadna li ħareġ mill-Wuhan għax il-Gvern Ċiniż għadu qed jostokola u joġġezzjona beda. U issa qegħdin niskopru li hemm viruses ferm ferm ferm iktar perikolużi li qegħdin jiġu ttestjati hemmhekk. U kif jista' jkun wara dil-pandemija, wara dil-ħsara kollha lill-ekonomija mindjali, dawn in-nies kollha li mietu, li tilfu l-jobs, li fallow, alright, li l-inflation li hawn bħalissa u għadna ma determinajniex minn fejn ġie, U għala ġie? Għax das-soltu jsibu minn fejn ġie. Ekku. Grazzi ħafna Simon, il-ħin tagħna għadda llum ukoll. Nagħlqu hawnhekk u nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor. Grazzi li segwejtuna.